коллегалар, мин сезне э, Mavavi PDF редактор дигән программа белән таныштырмакчы булам. Күп вакыт бит инде менә эшләгән вакытта э, безгә PDF э, форматтагы документта бер-ике Датаны гына яки анда подписьны үзгәртергә туры килә. Шуның өчен безгә конвертировать итеп мәш килергә туры килә бит инде. Ә менә Mavavi PDF редактор дигән программа бар. Аның белән без кереп PDF форматтагы документны редактировать итеп алабыз. Шулай ук PDF форматтагы презентацияләр бар бит. Аларга үзебезнең данныйларны куеп, тиз генә үзебезнекенә әйләндерә алабыз. Берничә PDF документтан кирәкмәгән страницаларны удалить итеп, 3-4 PDF форматтагы документлардан берне ясый алабыз. Аннан соң инде кайвакытта, менә мисал өчен, мәктәптәге администратор администрация өчен инде завуч директорга бит кайвакытта бухгалтериядән хат килеп төшә. Тиз генә подпись куеп, печать куеп, аларга кире җибәрергә. Ә бу программа белән берничек распечатка да ясап торырга кирәк түгел. Ә прямо бу документта печать та куеп була и подпись та куеп була. Менә мин сезгә шушы программа турында сөйләмәкчием һәм ничек алар белән ул программа белән эшләп була. Хәзер сезгә Ул программа белән шәп күрсәтермен мин сезгә. Менә бу программаның минем иң яраткан функциясе. Менә бу редактировать функциясе хәзер карагыз әле. Мисал өчен, менә безнең документ бирелгән ди. И Кайсы вакытта уку җылы башлана да, я лицейный устав яңаны принимай итәр, и безнең сайттагы локальный актларны я датасына үзгәртергә туры килә, я инде печатьне үзгәртергә туры килә. Шуның өчен мин шул документны яңадан просто бу программа белән ачам, и менә редактирование дигәнгә басып, мин мәсәлән датаны үзгәртәм. Октябрь түгел, мәсәлән. Үзгәртәм мин аны ноябрьгә. И хәзер безнең бит печать куеп бит инде киредән сканировать итәргә килә. Ә мин алай эшләп тормыйм. Менә изображениегә басам да, минем алдан готовый подписләрем бар. Директорның подписе. Мин аны китерәм дә менә куям.

Хәзер менә документ готовый булды. Мин инде монда моторлыгын әзрәк э, зурлык кечкенәрәк печатьне карыйм инде приблизительно. Э, оригиналда ничә хәреф киңлектә булган инде. Анысы инде сезнең эш. Дальше нәрсә кирәк? Мәсәлән, хәзер миңа э, сайтка куяр өчен бу безнең локальный акытның бит инде сыңгы битенә дә тоже кирәк печать белән пронумеровано прошнуровано куярга. Мин аны алдан хәзерләп куям. И объединить өлеше белән бу программаның шушы функциясе белән мин ул программаны берләштерәм. Ничек булды инде? Баштагы өлеше булды менә бу документ. Ә ахырына мисал өчен э, кай э, документлар ничә битлеләр бар? Кайберләре 5 битле, кайсыберләре 6 битле. Мин шушаны алдан хәзерләп куям да, менә шушында документны. И объединитька басып, мин файлларны выбирать итәм. Мисал өчен, башта менә бу документны, аннан соң шушы бит указать иткән менә бу документны моның янына куеп, мин аларны объединитька басып берләштерәм. Менә шул гына. Менә бик яхшы иң яраткан өлеше шул. Аннан соң кайвакытта бухгалтериядән ПФХда тагы башка төрле документлар килә. Аларны бит инде конвертировать итәргә кирәк, и сайтка куярга кирәк, я печать сугып җибәрергә кирәк. Менә Excel ны рәхәтләнеп PDF-ка әйләндереп була. PDF-ка әйләндереп бит инде прямо шушында үзеңнең рабочий столыңда гына эшлисең. Баштан PDF-ка әйләндерәсең, аннан соң бит инде э, печать, подпись куеп, кире бухгалтериягә җибәрәсең. 10 минут, 5 минут эчендә син моны эшли аласың. Менә шушындый функцияләр бик әйбәт. Тагын нәрсә бар монда? Менә конвертировать-ны карасак, нинди форматтагыларны без нинди форматка конвертировать итә алабыз үзегезнең фантазия теләсә кая кулланасыз объединить итә аласыз әйтеп уздым бит инде яңа pdf документ ясый аласыз менә бу инде редактировать инде бергә карап үттек менә шул бәясе бар конечно но күп эшне эшли мин моның белән инде менә ярты ел артык бер ел якын

хөрмәтле коллегалар безгә хәзер кирәк була бит инде э, подпись и печать моның өчен э, чисто а 4 битенә печать сугасыз аны телефоннан булса да фотога төшерәсез и үзегезгә менә монда рабочий столга җибәрәсез инде мин мин менә хәзер нишләдем мин просто а 4 ге уртасына куйдым подпись Телефоннан фотога төшердем дә, үземнең телефоннан гына Яндекс дискка җибәрдем. Сез инде почтага җибәрсәгез була, или ВКонтактега җибәрсәгез була. Нәкъ шулай ук печатьнедә шулай эшлисез. Һәм ютубта мин куйган видеоның астында була ссылка менә шушындай PNG Maker программасына. Ул кечкенә генә программа, скачать итәсез. Мин сезгә аннары аңлатам инде, ничек иттереп фонын юк итәргә бу печать белән подписнең һәм безгә әзер подпись и печать ничек калдырырга икәнен мин сезгә әкренген аңлатып үтәм хәзер безгә бит инде бу документтан фоннарны юк итәргә туры килә һәм Безнең бу фото 250 гә 250 пиксель булырга тиеш. Моның өчен мин изменить һәм поинтны выбирать итәм. Һәм баштан кирәкмәгән өлешләрен кисеп алам. Баштан кереп инде свойствосына карап, аның ул фотоның размерын карасагыз да ярый иде. Менә свойствосына карыйбыз да, аның размеры безнең бит инде карагыз әле монда 3264-кә 2448. Бигрәк зур бит инде. Безгә шуның өчен әнә кисеп алырга туры килә. Мин басам моннан да. Һәм сохраниткә. Үзегез куеп, инде размерын куеп, сразу мында-мында ясасагыз да була. Анда пропорция белән итсәгез, алай да була. Һәм сохранить-ка басабыз.

Бу өлешен дәшәргә кирәк. Аннан соң нигә кереп сез бит инде видео астыннан программаны скачать иттегез, анда ссылка бар ие, PNG Maker дигәнне, шуны ачып җибәрәбез. PNG-га булган, PNG форматында булган документны ачып эләктерәбез дә, ачабыз аны. Аннан соң инде менә преобразовать-ка басабыз да, шушы полсуныклар белән Менә моннан кырыйдан чыга башлады. Менә мин э, бөтен өлешен алып ыргыттым. Менә ул үзгәләр ничек. Кертәйен генә внимательно карыйбыз да. Аннан соң инде сохранитька басып, үзебезгә мисал өчен мин сохранить итеп куям моны.